اے پھلیں دی قسمت ہن وچالے خار دے جھوٹے ایویں ساکوں نظر دے ہن اے الفت پیار دے جھوٹے کہیں گولی کہیں سولی توں ساکوں نہ ݙرایا کر ساݙے اسلاف دی سنت ازل توں دار دے جھوٹے جو توݨیں جسارت ہے جرم پچھداں میں خواہشیں دے غلام کولوں کیوں مقتدی کوں ہے ملدی نفرت محبت ایندے امام کولوں اے کانو کانی دا بھوت چمبڑیا ہے کیویں مردہ مقام کولوں اے کیا قیامت ہے کوئی نی بچدا ایں تہمت ایندے نظام کولوں کیوں سوچان منفی تے منتشر تھین اے اللہ جانے جو راز کیا ہے جے بندگی بغض بن تے ابھرے تاں سجدہ کیا ہے نماز کیا ہے تاں سجدہ کیا ہے نماز کیا ہے۔ اے مرد مسیحا ویلھے دا اے عالم اسلام دیاں خبراں لئے ہر وسدا ملک ہے اجڑ گیا عالم اسلام دیاں خبراں لئے جو قندھار قندوز تے کابل نے کل خون دے نال وضو کیتے بغداد فلوجہ بصرہ کوں بارود نے چا بدبو کیتے قفقاز تے چیچن چیکدے پن ساڈے نال وی ظلم عدو کیتے القدس اچ کافر قہر وسائے جنت کشمیر لہو کیتے چودھار ہے بلدی ظلم دی بھا عالم اسلام دیاں خبراں لائے اے مرد مسیحا ویلھے دا عالم اسلام دیاں خبراں لائے اتھ جرات دہشت گردی ہے بے جرم جہان دے ہتھ اچ ہے سچ لفظ دا لہجہ بدلیا گئے بدلیا بے ایمان دے ہتھ اچ ہے شہباز کرا ہر قید ڈتے کیا قید شیطان دے ہتھ اچ ہے ہے کشتی ادھ دریا دے وچ کشتی طوفان دے ہتھ اچ ہے تھی غفلت گئی تاں بچسے کیا عالم اسلام دیاں خبراں لائے اے مرد مسیحا ویلھے دا عالم اسلام دیاں خبراں لائے۔ فریادی تھی تے جیل کنوں تیکوں ہک رنجور نے خط لکھیے میݙی عصمت آن بچاوے کوئی عصمت دی حور نے خط لکھیے کر قتل ونڄو یا عزت بچاؤ بے وس مجبور نے خط لکھیے قزاق دے قبضے وچ ای ہوئی ہک بی بی نور نے خط لکھیے اوئے بݨ ابن قاسم جلدی آ عالم اسلام دیاں خبراں لائے اے مرد مسیحا ویلھے دا عالم اسلام دیاں خبراں لائے۔ کائنات اچ کفر دی شاہی ہے کائنات دا امن تباہ تھی گئے کائنات اچ کفر دی شاہی ہے کائنات دا امن تباہ تھی گئے چوطرف شیطان دا شر شر ݙسدے انسان دا فقر فنا تھی گئے اتھ کوڑ دی کونبھٹ ودھ گئی ہے منہ سچ دا ساڑ سیاہ تھی گئے میݙی سݨ فریاد تے نئیں آیا تیں آوݨا ہا تیکوں کیا تھی ڳئے میݙی سݨ فریاد تے نئیں آیا او تیں آوݨا ہا تیکوں کیا تھی ڳئے کوئی ولدا ݙے میݙے نال آلا عالم اسلام دے خبراں لائے اے مرد مسیحا ویلھے دا عالم اسلام دے خبراں لائے سݨ طاہر زر دی خاطر ات نت ذہن ضمیر کوں وچ آ ڳئے مسند دی مستی وچ آ تے اکثر تحریر کوں وچ آ ڳئے وک ایمل صادق رمزی ڳن تے خان قدیر کوں وچ آ ڳئے دھی بھیݨ دا پردہ وک ڳئے ات آزاد جگیر کوں وچ آ ڳئے ہݨ بھویندا وارث دید بھنوا عالم اسلام دے خبراں لائے اے مرد مسیحا ویلھے دا عالم اسلام دے خبراں لائے عالم